Schéine gudden Owend, léif Nolauschterer, bei dëser éischter Editioun vun eisem neien, oder villméi éischten, oder vläit esouguer beschten, mir wëssen et nach net, Metal-Podcast zu Lëtzebuerg, ënnert dem Numm Kaméidi, mam Pit a mam Gilles. Wëllkomm! E schéine gudde Moien och vu menger Säit, Gilles. Owend, Pit.
Mee et ass net schlëmm. Dat hänkt dovun der of, wéini eis Nolauschterer schwätzen. Wann si elo moies lauschteren, da loosse mer einfach mol bei Moien, da ka jiddwereen draus maachen, wat e wëll. Oder mir nennen et einfach nëmmen Wëllkomm, Hello, Bonjour, mee egal. Hi! Hi!
Voilà, esou kann een ëmmer ufänken. Jo, Kaméidi, wat ass Kaméidi? Wien ass Kaméidi? Dat ass eng gutt Fro. Kaméidi ass e schéine Begrëff mol fir unzefänken. Genau. Beschreift beschreift de Metal Genre mengen ech am beschten fir déi Leit wou net vill dovu kennen.
Ja mäi Papp huet ëmmer fréier gesot muss deng Kaméidi sou haart sinn. Dofir fannen ech passt den Numm och zimlech gutt. A mäi seet dat haut nach obwuel en praktesch dat selwecht lauschtert obwuel et an der selwechter Famill ass.
Voilà eng aner Famill mee an der also eng aner Spart an dëser Famill. Mee jo, also Kaméidi besteet aus aus dem Pit, wéi der grad héiert, a mir, dem Gilles. Mir hunn laang dru gewurschtelt, fir dat hei elo emol unzefänken. Jo, elo ass et emol esou wäit, well jo genuch Zäit vergoe gëtt domat. Laang. Och ëmmer laang driwwer geschwat gehat, datt mer déi Waart sollten maachen, an awer et ass ni eis eppes geschitt. An dës Kéier ass awer iergendwéi eppes geschitt. Mir hunn äis ënnerhalb vun enger Woch zimlech schnell dru ginn. Fir Iddien ze kréien. Zimlech vill Suen ausginn och. Oh, zimlech vill. Et geet nach. Et geet nach. Mir sinn nach an engem Amateurstatus. Ja. Ech mengen, et ass nach ok, mam Geld awer verplempert ze hunn. Ja, ech kann, ech, ech kann ech gëtt demonstréieren, wann ech mäi Mikro réckelen, dann héiert Dir esou schéin quiitschen. Also, mir sinn. Äh, Voilà, mir sinn absolut Amateuren. Mee mir kucke fir eppes hei draus ze maachen, well mer wierklech schonn éiweg doriwwer schwätzen. An wéi de Pit grad gesot huet, mir hunn eis elo. Einfach mal gesagt, okay, wir machen das lo. Scheißegal, genug Zeit verloren, wir machen das. Richtig. Also sind wir hei. An wat, wat wëlle mer dann so machen? Dat, dat muss man Iech natürlich e bësse bäibréngen. Also mir hunn eng grouss Passioun mir zwee an dat ass ähm, Metalmusik. An äh, do gëtt et ganz vill ze ziele ginn ech soen. Virun allem. Ja, ja. Do hu mir ëmmer, wa mir ënner eis sinn, ka mir do heinze Stonnen dra verbréngen an eis total an deem Thema verléieren. A mir hu geduecht, datt mir dat vläicht mat de Leit dobaussen deelen, zemools well se eppes a Lëtzebuerg net ganz vill gëtt, an datt mer hinnen eist Wësse bréngen, hinne vläicht nei Iddie ginn, nei Genre wat se kënne lauschteren, Saachen. Recommandatiounen, jo. Genau, richteg.
Wat wat grad esou kënnt. Also mir sinn do oppe fir alles. Vu wou kënnt dat? Dat huet sech am Fong, souwäit ech mech kann erënneren, huet mir hunn eis, also de Pit an ech, mir hunn eis am Lycée kennegeléiert. Laang ass et hier. Laang ass et hier, genau.
Laang ass et hier, well mir sinn némme déi Jéngst, wéi mäi Réck mer haut erëm bewisen huet. An jo, mir mir sinn zimmlech zimmlech fréi och direkt op Musek ze schwätze komm, obwuel eis eis musikalesch Backgrounds an. Interesse dee Moment nach komplett aneschters waren. Mee ech denke mir hunn eis do esou individuell nei Saachen ëmmer zougehäit an dat war awer ëmmer gutt an sou ass dat och ëmmer, huet dat sech weider entwéckelt an elo si mer hei. Genau, genau, genau. Wéi war et da bei dir? Wéi ass, wéi bass du dann e bëssen zu där Musek komm domols? Wéi huet et bei dir ugefaangen? Ah, deemols.
Ah, deemols, dat ass laang hier. Dat ass scho laang hier.
ja, kann das ruhig deemols soen. Ja, das bei mir huet et ziemlich fréi ugefaangen. Also natierlech, dat lo ech kenne keen, dee Crush mat sexy wie jo ugefangen ech muss lo ech, ech muss lo méiden oder Metallica lausren kennen ech net huet huet natierlech en gewëssene musikalsche Background an äh, Bei mär war dat net aneschters, just ech hunn, oder wéi soll ech soen, ech sinn op de Geschmaach komm duerch mäi Papp, well mäi Papp selwer och gäre Rock a Glamrock virun allem Classic Rock gelauschtert huet. An bei mär ass dat dann esou, jo, huet dat d'Iwwerhand geholl an e bëssen herno weider gesicht. An esou lues a lues si mer dann op déi e bësse méi déi Bass-Säit vun der Musek komm an do hu mer eis deem dann och e bësse verschriwwen. An Ech mengen, ech kann fir eis zwee schwätzen, wann ech soen, a fir déi Leit, déi nolauschteren, wëssen dat och, dass am Metal-Genre gëtt et illimitéiert Ressourcen an illimitéiert Bands. A mir kenne sécher net alles a mir wäerten och ni alles kennen. Mä et gëtt genuch, fir driwwer ze schwätzen an et gëtt genuch ze entdecken, muss een einfach mol esou soen, wéi et ass. Absolut. Ech bei mir war et domols e bëssen aneschters. Also ech hunn net direkt mat Metal ugefaangen. Ech géif souwisou soen, dat fänkt bei jiddwerengem éischter esou am Teenageralter un, wann s de esou bis an de Lycée kënns, dass s de do eréischt deng deng Virléift fir eng gewësse Richtung Musek iwwerhaapt emol entdecks. Bei mir war et domols duerch den engleschen MTV-Sender, Well mir mhm. doheem soss nach Ages hate wéi deen Ke ja. Biwak, äh, soss näicht just den Engleschen. An ja als zwëlle Fretzengegen huss net vill Englesch verstanen. Mega du huet alt mo gekuckt ne. Ja. An du war mar Mindes owes eng Rocksendung gewircht, Dir zwe Stonnen lang gedauert an Di hunne Stummel zu ge opgehall gehat mat enger VHS-Kassett an Dach drop gekuckt. An do sinn deem eréischt d'Bekanntschaft eben och komm mat Metallica, mat Nirvana, mat Korn, mat Iron Maiden, dass alles do huet ugefaangen, jo, an weider entwéckeln, jo. Lo, lo wou's de VHS-Kassett seets, do fällt mer grad eppes an, eng, eng, pah, dass lo näischt weltbewegendes punkto Story, mee ech ka mech erënnern, dass mäi Papp hat eng, eng VHS-Kassett kaf vun, Ware meng ech just sou Glam Metal an Glam Rock Videoclips drop an do sin ech dann och op, wat war, wéi hun dee scho méi geheescht, déi hun bestemmt nëmmen aus Fraleit bestan déi Zäit, dat war sou zu der Zäit vu Whitesnake an sou. Girlschool? Nee, nee, nee, nee, et war. Dem Steve Way seng Fra spillt do an der Band mat. Ech weess, dat ass lo wäit hir gerannt. Ech muss haut emol de Cache direkt sichen. Dat ass, äh, mee op jiddefalls, do si wierklech vill Saache gelaf, wou ech dann och herno gelauschtert hunn an, äh, an dann, ja, vun, vun do am Fong weidergaange sinn. Kann een dat lo net méi esou soen, well. Genau, genau.
Ech géif soen, mir wäerten hei um Channel vill iwwert d'Originnen schwätzen, wou alles hierkomm ass. Ech mengen, Metal Ass, huet seng Originnen am Rock, Rock huet seng Originnen am Blues, wat och ëmmer Originnen am Jazz huet, gell? Ja, alles absolut. huet en grousse Werdegang gemaach, gell? A mir wäerten e bëssen iwwer alles diskutéieren, well mir wäerten, ma, mir wäerten zu 90 Prozent warscheinlech just iwwer Metal schwätzen, awer och e bëssen aner Stilrichtungen zumindest uschwätzen, well souwuel de Gilles als och ech lauschteren och e bëssen aner Saachen abseits, ja, abseits vum Metal. Ech mengen et deet och gutt heiansdo op eppes aneschters ze lauschteren. Ech kennen natierlech och vill Leit déi soen, nee du muss, du däerfs nëmmen, du däerfs nëmmen dat lauschteren an esou. Nee dat ass Quatsch, also jidderee muss do op en oppent Ouer hunn fir alles an eréischt dann entwéckels de och däin eegene Stil an Wat s de gäre lauschters. An do, do, ech mengen, dat war bei eis net aneschters. Mee jo, wéi e grad scho gesot huet, et gëtt vill ze zielen. Dat heescht, mir mussen lech leider enttäuschen, mär sinn net an enger Kéier fäerdeg. Dat heescht, dir wäert eis nach e bësse mussen erdroen. Mir wëssen nach net, wéi laang oder wou dat heiten higeet, mee mir maachen et einfach elo emol. Mir hunn vill ze zielen.
Voilà, mir hunn vill ze zielen. Mir hunn eis och pardon, eng gewësse Lëscht gi méit, wat mer fir wëlles hunn ze maachen. An ähm, ja, dat, dat kann lo vun engem Album-Review sinn, dee vläit aktuell ass oder eppes aus der Vergaangenheet. Dat kann ähm, natierlech wëlle mer och eis lëtzebuergesch Zeen ënnerstëtzen, vläit lëtzebuergesch Bands e bëssen an de Vordergrond bréngen. Genau. Ähm, dat kënnen Concert-Reviewe sinn, obwuel Concert dëst Joer kee grousse Begrëff méi war. Ja, dat muss man net e bësse waarde bis man dorem eppes kënnen anstänneges ziele leider ja, leider dat ja, dat, das, ich meng mir sinn all betraff den wat man do ze warfeld ass dot all er fucking mask un an äh, respektéiert einfach well méi séier dat do an de Griff kréie wat mar méi séier kënnen op Konse kommen voilà, das ganz einfach am Fo Dat kann e schon Prozent ënnerschreiwen Hallech und Regelelen. Jo an ech elo grad gehouscht gell, ech ech ginn direkt agelacht gell. Oh nee, gutt dass ech net bei der sinn. Ja ja mir mir hunn mir hunn absolut social distancing haut agehalen. Mir wäerten eis awer bestëmmt nach enke lo deemnächst gesinn fir e bëssen nach face to face ze sëtzen. Natierlech mat mindestens zwee Meter Ofstand, mee deen hu mer mengen ech och esou ëmmer. Well Ja. esou esou gutt gi mer net mateneenz. Nee nee nee alles gutt alles gutt. Mir verdroen eis Richt- ganz gutt, soss wär mer net hei. Genau. Oh freck ech hunn wierklech e Fräsch am Hals. Ech hun hei d'Gestapo ragelaf an dann geet lass. Jo, nee, wat hu mer nach, wat hu mer nach, wat mer, wat mer wëlle maachen? Jo, et brauch eben, ech géif soen, datt mer iwwer déi verschidde Genrë kënnen agoen a de Leit e bëssen erklären, wat och fir dee Moment fir eis wichteg Bands oder wichteg Albume sinn, wat allgemeng ugesi gëtt als wichteg dee Moment.
Ja. An dann kann ech nach verschidden aner Topics afalen loossen. An lo wous du sees, gëtt genuch driwwer ze schwätzen.
Dat stëmmt.
Lo wous du natierlech sees, als déi wou als wichteg Metal-Pioniere gëllen, do gëtt et natierlech eng Lëscht wou de Pit erausgecropt huet. Déi wäerte mer eis och ganz am Detail Zu Häerzen huelen. Dat ass eng Top 100 Lëscht vu de Rolling Stone Magazine virun engem Joer, mengen ech, oder wéini hat se gesot? Kann och zwee, dräi Joer sinn ongeféier. Voilà, op jidde Fall do gouf eng Top 100 Lëscht gemeet vu Most Influential an Best Metal Albums, wou jidderee muss gelauschtert hunn. Villes ass, wéi soll ech soen, dass ech verstinn, jo, ech verstinn Verschiddenes, mee Verschiddenes ass mer och ganz éierlech Rätsel. Jo, an et ass e bësse kontrovers, kann ee vill driwwer diskutéieren, wat d'Saachen da maachen.
Ech hat elo déi Lëscht gepickt gehat, well d'Rolling Stone Magazine, mengen ech, mat dat. Eelsten Rock Magazin iwwerhaapt ass wat et gëtt an wann si esou eng Lëscht maachen ass et schonn e bësschen eppes Bedeitungsvolles géif ech soen an do fannen ech se trotzdem deelweis bësse wéi dohinner geheit fannen ech se an ech fannen dofir kann een driwwer diskutéieren wat do alles dran ass, wéi wichteg dat ass a wéi onwichteg et vläicht ass jo. Vläicht kënne mir jo do och eis, ech wëll net soen eis Preferenze, kritt der ee ze héieren also. Do féiert kee Wee do laanescht. Nee, do féiert kee Wee do laanescht. Mir hu wëllest, dat, wat mir gäre lauschteren a wou mer soen, dat, dat muss jiddereen eng Kéier héieren hunn, dat kritt Der egal wéi. Dir kritt et vläit net ze héieren, mee mir wäerten op jiddefalls erwähnen an den Numm am Detail soen, dass Der dat kënnt recherchéiere goe, well mir sinn nach net esou wäit, dass mer kéinte lo hei ganz vill Musek lafe loossen. Mee wie weess, mir wësse jo, wéi gesot, net, wou dat hei higeet. Aner Saache mir elo nach afält punkto deenen Top 100, wat ech do géing virschloen, ech man dat elo mol einfach hei elo während dem, während dem éischten, dem, der éischter Opnam. Ech denke mir ënnerdeelen dat einfach an 20 an da kucke mer. Jo, vläicht du 20 an ech 20. Als Beispill, als Beispill, jo. Kann jiddereen seng Favoritten e bëssen esou opsoen oder och wat en als wichteg empfënnt, esou mam. Fir d'Metal a Rockgeschicht ze wëssen. Absolut, absolut.
Ech denken, ech denken, wa mir elo esou wäit sinn, well wéi mer scho gesot hunn, mir si voll am Amateurstadion hei, mir wäerten eis elo vill Aarbecht maachen a vill Gedanken, fir esou vill wéi méiglech opzehuelen an da carrément mat Spotify a Social Media lasszeleeën. Dann gidd der eis och nemmi lass ne, also dass einfach sou wéi et soll sinn, dir hudd keng aner Wiel gell. Dee Moment kënnen d'Leit, och wa mer bis iergendwann op Social Media sinn, kënnen se eis doriwwer Froe stellen,
kënnen se eis soe wéi schlecht se eis fannen an iwwer wat se wëlle schwätzen. Haaptsächlech wéi schlecht. Si mer mol éierlech, Hater-Kommentare si mat déi beschte wou s de kanns kréien. Also ech freeë mech scho richteg drop. Wie liest dat net gär? Jo, a wee kommentéiert net mol esou, Oh, wat ass dat domm en Noob, gell? Ech ka meng Stëmm net héieren. Ech mengen, ech ka meng Stëmm selwer net héieren, Henno, ech weess dat elo schonn. Wie ka seng eege Stëmm schonn héieren? Voilà, wee ka seng eege Stëmm héieren? Jo, mee wéi gesot, dat steet nach an de Stären. Am Fong, nee, am Fong steet net an de Stären, mee mir, mir maachen dat einfach sou. Genau. Genuch, genuch doriwwer. Decidéiert, Punkt Let's, aus. let's move on, Bitches. Sou. Let's rock.
Let's rock, genau. Wat hat ech nach? Ech wollt dech iwwerhaapt mol froen, well ech weess dat elo net. Wat, wat waren dann deng éischt, wann s du dech kanns erënneren, deng éischt CD'en oder sou, wou s du kaf hues? Weess du dat nach? Jo, deelweis. Hei sinn eng vu mengen alleréischten CDs déi ech kaf hunn, dat war vun de Guano Apes, Proud Like A God huet se geheescht, dat war hiren éischten Album. Ech hat deemools dat Lidd Open Your Eyes kannt gehat, dofir hat ech den Album och zimmlech cool fonnt gehat. Dono war et esou Richtung Black Album vu Metallica gaangen, deen ech och rop a rof gelauschtert hunn. spéit erausfonnt hunn, datt déi al Saachen natierlech nach besser sinn, mee dat ass eng aner Geschicht. Ja. Nirvana, Nevermind, ganz wichteg, dat war esou en Album, wou ech deemools reegelrecht d'Kënn um Buedem hat, wou ech déi éischt Kéier lausch gelauschtert hunn. Korn mat Issues, ganz wichtegen Album, dee mech geprägt huet. Jo.
Ja, dat. Déi, déi, solle mer, dat war eis klassesch ufanks Lycéeszäit, wou de ganze New Metal do och opkomm ass an och den New Rock, esou wéi Guano Apes, dat an och natierlech de Grunge net ze vergiessen. Nirvana ass natierlech e bësse méi al, mä voilà, ech mengen dat. Dat war voll meng Zeen awer gewiescht déi Zäit. Voilà, do, do war, do war ech selwer och dran, vläicht net elo esou déif wéi s du, well ech ka mech un dech erënneren an, an der Schoul mat Nirvana-Shirt an. ja. steif, steif äh, ausgesinn virun allem. Well don't do drugs gell Dir wëst net alle guer mat et net. Nee, ähm, ja et war, war schon eng eng cool Entdeckungszeit och am, am Lycée so wann ze da kons Well haut fät mal dat bësse mi schwéier, well en sech och alt war de mir alge der well e méi Responsabilitéit huet huet den net immer mal soviel Zäit fir fir iwwer äh, Musik oder generell moll seng Virlieften ze diskutéieren an dat war domols nach esou, oh, oh Dude, kenns de dat, da kënns de dat drop an da geséint ech an der Paus an dann, oh, check dat do, gell. Dat war schonn, dat hat schonn eppes Magesches, muss ech awer scho soen, gell. Jo, haut huet een dat, haut mécht een dat éischter online, datt een dann et engem schéckt, hei, kuck mol dat an esou, mee et ass, et ass net dat selwecht. Et ass net dat selwecht, nee, dat ass, dat ass e bëssen den, de Charme, ech wëll net soen, ass verluer gaang, mee en huet sech einfach developpéiert an dat ass halt elo esou.
Dat ass genau sou wéi déi aner Geschicht. Fréier hues de wierklech da missen an en CD-Buttik goen, fir eppes ze kafen. Haut huet, hues de haut Spotify, hues de, du hues Bandcamp, du hues esou vill Méiglechkeeten, u Musek ze kommen online, ne? Mee fréier hues de guer näischt kannt. Du hass guer keng, mol keen Unhaltspunkt, wats iwwerhaapt wëllt siche goen, ne? Du hues emol en. Du hues se kaf, sou wéi der d'Covere gefall hunn. Esou kann ech mech erënneren. Genau, genau, genau dat. Dat war sou den. Sa fuck, da stees de, da stees de do am Rayon an ech ka mech erënneren, dass den CD-Buttik beim Palais, ech menge jidderee kennt deen, deen hei zu Lëtzebuerg an der Zeen ass, voilà, dat war einfach nëmmen, deen hat esou vill Bordell do, gell, do hues de dech esou schonn net erëmfonnt, mee wann s de dann virun deem Regal stungs, esou, wow, wat ass dat do dann, ech weess guer net, wou ech soll ufänken, an et war absolut ni eppes gesënnert.
Ja, also, weil der ABC, Sinn, der ABC alles an schwarz weiß der ABC huet de Mann net kannt gell dat, dat, dat nee absolut net an ähm, ja wie, wie, wie du gesot hues wis dann dann hëllst der raus so oh ja de cover gesäit geil aus wann ze genug Zäit has heescht wann ze net falls de Bus verpassen hues du einfach kaf wann ze genug Zäit has sos scheiß egal ich verpassen halt de Bus an dann äh, An da läuschters du eng Kéier ran.
Mee ech hunn och ganz vill blann kaf, mee dat war och selte muss ech soen e Reinfall, komescherweis. Wat war da bei dir esou e bëssen déi Ufanks-CD'en, wou s du erakomm bass, dat éischt wat s du kaf hues? Bei mir, bei mir, also mir haten eis jo schonn elo driwwer ënnerhal, also dass dass mega bizar am Fong, esou esou ënnerschiddlech, dat kléngt mega kontrovers am Fong, also meng éischt CD wou ech kaf hunn, dat war am CD-Buttik beim Palais, natierlech, wou soss? Genau.
Dat war Cradle of Filth, eng Compilation, wou Love, Heart and Witchcrafts oder esou, oder Witch, Hearts and Lovecrafts geheescht huet, iergendwéi esou eppes. An ech menge fir een, dee virdrun just esou dem Papp säin Hard Rock Metal gelauschtert huet, War dat schonn esou e gewëssene Schratt an what the hell ass dat dote, gell? Ech fannen och Cradle of Filth ass awer dann direkt e Schrëtt op op 2000 erop, ne, esou e bëssen. Jo, an et huet sech och genau esou gefillt. Also ech ech weess, dass ech, den Numm huet mer näischt gesot, ech hu just de Cover war ooh, an dat war ultra faarweg, wat wat mëttlerweil, oder net mëttlerweil, mee wat ëmmer e bësse falsch verstane ginn ass, well wann ech elo hei eleng am Zëmmer kucken, wou ech elo hei sëtzen, hunn ech déck vill Vinyls hänken, An vill Coveren sinn esou a sou vill Faarf dran, an sou huet dat mech och do zum Beispill bei Cradle of Filth geflasht. Eleng déi Schrëft, dat konns de deemools net liesen. Wann ech elo haut verschidde Black Metal Bands kucken, wou ech kennen, da brauchs de mer net ze probéieren, gell? Mä voilà, Cradle of Filth war deemools eng eng gutt Entrée fir mech. Ech sinn och engersäits frou, dass ech dass ech e kaf hunn. Ech weess, dass ech en um Ufank guer net gelauschtert hunn, well ech hunn eragelauschert an esou, What the hell ass dat dote, gell? D'Gittaren ok, Drums war war scho war scho cool, mee déi Stëmm gell, dat huet fir mech guer kee Sënn deemools sou ginn. Jo, dat ass scho Wahnsinn, jo. An an dono weess ech, mir ware mat engem Schoulausfluch, Vreck, ech daarf et schonn eme soen, op op Tréier, op Tréier, an do hunn ech am am Promarkt, mengen ech huet deen nach geheescht, Hun ech dun carrément Blind Guardian kaf, Nightfall in Middle Earth, daat ass dann erem sou nach eppes total aneschters gell, an daat war deen Moment huet daat mech och voll ugeschwaat, an ech mengen och éischter dass ech mam sou méi Power Metal, Speed Metal, haaptsächlech däitsch, italienesch Bands, wéi ech sou mam Power Metal dunn gewuess sin an sou lues a lues mech du rem un un halt Cradle of Filth an dann och nach aner Saachen wéi wéi Bathory oder sou halt déi grouss klassesch Nimm aus dem aus der Black Metal oder Extreme Metal Story ja ja ja ja dat sou lues a lues eragezunn an däi Kosmos soen ech emol erweidert heescht an all Genre e bësse gewullt an jo do do war schon eng gewëssen Diversitéit dran dat muss ech scho soen.
Elo wou s de Cradle of Filth erwähnt hues, ech mech erënnert, wou ech déi virdrun erwähnten MTV Sendung emol gekuckt hunn, do hat ech deemools och e Videoclip vu Cradle of Filth gesinn hat, ne, do war wéi Ja. gesot 13 Joer ongeféier, ne, ech weess net méi wéi d'Lidd geheescht huet, ne, Wahrscheinlech mee From et the war, Cradle to Enslave, dat mengen ka ech. sinn, ja, war Mä dat war, immens mengen ech, den bluddeg.
éischte Videoclip.
War fuerchtbar bluddeg dra gewiescht, do ass och natierlech pleckeg Haut gesinn a Brëscht dann hei an do. An ech war do emol esou, oh mäi Gott, dat doten ass ultra satanistesch, gell. Ah, dat ass, dat war mer domat ze krass, gell. An ech kucke, verbären sech haut Leuchteren, do ass dat scho pipifatz dogéint. Lescht Joer si mer Behemoth kucke gaang an d'Rockhal an et war ausverkaf. Ja, ja, weißt du? ja so Musik ass beléift.
Ne? Voilà. Wat, wat der haut méi äh, extrem bass, mengen ech, dat e bësse wéi Sex Hells, gell? Kann een einfach nëmme so soen. An, an, an der Musik ass et iergendwou do och net aneschters. Wat et méi extrem ass a wat et méi visuell erschreckend ass, wat et natierlech vill méi Leit uschwätzt. Net jiddereen, selbstverständlech, awer.
Natierlech gëtt nëmmen extrem sinn och net duerno. Du muss awer och. Eppes gewëssenes riwwer bréngen musikalesch gesinn, da muss gutt sinn. Ja, dat stëmmt.
Ech denke wann enger bis eng gewëssen ähm, eng gewësse Schach u Followers hues a wo Leit wou dech lauschteren, egal wéi s de kléngs, an ech mengen do ginn et vill Beispiller, ech wëll elo nach keent nennen, well dat maache mer an deenen nächsten Episoden, mee Metallica kuerz erwähnen, sou dass dass natierlech eng, dat ass eng Saach fir sech. Ech mengen ech ka verstoen, dass dass dass Bands, wou et schonn 20, 30, 30, 40 Joer deelweis ginn, se wäerten ni méi esou klénge wéi um Ufank, mä et kann een awer och net alles op den Troun setzen a soen, oh, dat do ass, dat do ass gäile Schäiss, gell. Ech weess, ech hunn Metallica gesot, näischt géint Metallica, ech hu selwer ganz vill Metallica gelauschtert, ech lauschteren et och nach elo, mä ech soe mer einfach, iergendwou muss een awer och soen, okay, ab engem gewëssenen Alter, Oder ab engem gewëssene Status hält een einfach op. Ech menge Slayer huet et och schonn ugekënnegt, déi wëlle jo ophalen. Ech géing dat net méi wéi richteg fannen. Souwäit ech weess meng ech hu se opgehalen, ne? Ech denke jo. Also och echt aus gesondheetleche Grënn meng ech och vum Tom Araya.
Tom Araya war net esou gutt meng ech jo.
Mee jo, Metallica ass och eng Band déi einfach iwwer d'Joren, esou gutt wéi se am Ufank waren, einfach hire Mojo verluer hunn. E bëssen jo, e bëssen am Fame an ech mengen. Musiker wëssen dat, mee et wëssen net alleguer, wat Fame mécht dech futti an et ass déck schwéier domat ëmzegoen. Ech mengen mir hu kee Fame, dofir gesi mer och esou aus an schwätzen och elo hei iwwer random Schäiss. Mee voilà, Fame kann dech ganz ganz héich bréngen, et kann dech awer och ganz schnell eroffale loossen. Do ginn et ganz vill Beispiller, ënnert anerem och Metallica hat eng ganz schwéier Zäit. Anerersäits soen ech mer dann esou, ok, kuck, Priest, also d'Judas Priest, déi déi dréinen nach ëmmer, gell, an déi gi fir d'Frecken net al, gell. Jo, Iron Maiden och, gell, déi sinn och nach ëmmer gutt, gell, vun deene kanns de net soen, datt se eréischt vill ofgeholl hunn, musikalesch gesinn. Kuck, kuck, Motorhead ass, bon, de Lemmy, wou och ëmmer e soll sinn, he, Rest in peace, jo.
Rest in peace, jo, mä och deen, he, deen huet bis zum Schluss dat gemeet, wat e gäre gemeet huet. Awer straight, jo, an war ëmmer gäil.
Jo, jo, absolut. Dofir, also do muss ee schonn eng gewësse Richtlinn so, also anhalen a soen, ok, ech kann net, ech kann net 50 Joer dat selwecht lauschteren. Ech weess net, dat fannen ech perséinlech e bësse langweileg. Ech maachen dat selwer net. Ech kann och net virstellen, ech mengen net, datt s du dat méchs, du bass och éischter een, wou vill Ofwiesslung muss hunn. Voilà, du kenns mech, ech lauschteren och villes, heiansdo all Dag eppes aneschtes, awer. Jo, wéi gesot, ech brauch och meng Ofwiesslung an der Musek. Et geet mir och net duer, wann ech elo 20, 30 Joer laang déi selwecht Band am Repeat lauschteren. Nee, dat, ech fannen, dat mécht och kee Sënn. Also, du méchs där kee Gefalen domat an iergendwou bass de och dann herno esou wäit, datt s de sees, oh, ech kann dat do ni méi lauschteren an ech wäert och déi Band net méi ënnerstëtzen. Dat ka gutt virkommen. Dat ka geschéien, jo. Drama, mee, mee, Well wat war dat, wéi ech deemools mat deem Ganzen do, soll ech mol méi waarm gi sinn, do war ech och selwer nach net op Concerten an ech ka mech elo sou vag u mäin éischte Concert erënnere fält mer grad an, wou ech och guer keng Anung hat, op wat dat mech duerkennt. Ech hu just mengen ech een, zwee Lidder kannt an do war Soulfly an den Atelier komm an dat war schonn esou, wow, wow, Soulfly si mega gäil. Dat war de Wahnsinn, gell. Do haten och war zwou Virbands eng no net esou bekannt déi gëtt et leider och net méi déi hunn Defdump geheescht eng eng lëtzebuergesch Band ah, Klassiker jo Klassiker fir fir eis Klassiker Klassiker fir eis a wéi mir déi kenne geléiert hu war et scho bal war et scho bal fäerdeg gell mir hunn am Fong déi Glanzzäite vun deenen e bësse verpasst soen ech einfach mol esou wéi et ass jo jo an eng aner Virband ech Ech weess net méi genau wéi se geheescht hunn, op jiddefalls hu se och mat Soulfly verschidde Lidder geschriwwen, dofir ware se och mat dobäi. Mee voilà, ech mengen mäin éischte Concert, Metal-Concert virun allem, well virdru war ech op aneren, mee do war et ni wierklech fir d'Musek, dat war einfach esou, ech muss eraus, ech muss ënnert d'Leit an. Mee mäin éischte Metal-Concert, wéi gesot Soulfly, dat war. Onbeschreiflech, well ech weess, dass ech naass geschweesst war. Wou gees de natierlech hin, wann s de an esou ee Raum kënns? Du hues kee Plang, an deng Kolleegen hunn och guer kee Plang, well ech stelle mech an d'Mëtt, ha, beschte Plaz, wou s de kanns sinn. Jo, dat weess ech jo, wat da lassgeet. Wisou fänken déi hei esou un ze hopsen? A wisou stousst dee Wichser mech do? Gell, ech stoussen dee lo zeréck, weess, da geet déck ab hei, an dann um eemol stousst jiddereen sech an den Eck, an dann ass einfach nëmmen Krich ugesot, an da bass de, oh, ass dat Pogo, oh, dat huet en Numm, weess de. An dann do hat ech och meng éischt Begegnung mat engem richtegen Tinnitus, wann s du erauskomm, also do bass de erauskomm an do waars du einfach daf. Bis, bis den Dag drop, vläit esouguer zwee Deeg duerno. Ja, ja. Du hues da mol Mä bewosst ginn, wéi gäil dat ass. Dat huet sech och sou gehéiert, ne? Also, Ja. wann s du ouni Tinnitus erauskomm bass, da war et näischt, gell? Et Ja. muss haart sinn, et muss dech erschloen. Einfach conscient, Ja. muss dech einfach esou richteg kicken an, äh, ja, dass du dech drun erënners eben. Absolut, absolut. Et war schon eng geil Erfahrung an ech mengen wat mer net gefall hätt, voilà, dass einfach dann wär ech ni méi op Concerte gaangen, mee dat ass mat eng vun eisen Beschäftegungen géing ech soen. Mir probéieren och oft genuch zesummen op Concerten ze goen an wa mer dann elo rem iergendwann kënnen wäerte mer dann och, wéi virdu scho gesot, äh, Concertsreview maachen an ähm, vläit och Concert-Announcements. De Moment leeft fir gesot net ganz vill. Et si schon Concert fir d'nächst Joer och nei Concerten annoncéiert ginn. Alles wat dëst Joer verluet ginn ass wäert natierlech egal wéi et nächst Joer geschéien. Ähm, mer probéieren do och äh, regelméisseg en Update ze ginn. Ah, hei, dann an dann ass do an do deen an dee Concert, nun ze recommandéieren. Dat ass nach esou eng Idee, wou mer hunn. Ähm, muss awer ja. oppassen am COVID wie du weitergeht ja, verständlich Keen wees fir Zukunft leider ausgesäit mir hoffen dat bestcht äh, och eben fir, fir Kënchtler dobau fir d Musiker, dat déi och an ähm, sech hir Prout kënne verdéngen de Mader bëssen. Ja Ech mech muss lo wat mech do bëssen erstaunt huet, äh, wéi dat ganz lo huet wietlech de Bierger gängen ass. Äh, si vill Bands direkt op äh, Livestreaming ëmgeklomm, Wou s du och d'Méiglechkeet has, dann Ticketen ze kafen. Jo, et wäert ni e Concert ersetzen, mee zemools elo muss de flexibel genuch sinn a schnell genuch reagéieren. An ech fannen dat, ech fannen dat mega gutt. Ech denken och esouguer, dass souguer wann dat mam Covid 19 a generell alles erëm e bësse méi ënner Kontroll ass an et kéint een effektiv erëm Concerte maachen, wäert dat awer vläit eng gewëssen Zukunft hunn. Et wäert ni eppes ersetzen, mee voilà, du kanns awer eng eng eng Band ënnerstëtzen, du kriss eppes gebueden an. Wann s de et richteg mëss, kann et och ganz gutt sinn, esou en Online-Concert, ne? Ja, ja, ja, ja. Ech hu zum Beispill e puer Ausschnëtter gesi gehat vun der, wat Behemoth opgemaach hunn. Ah jo. Online e Concert bruecht an dat gesäit wierklech fantastesch aus, gell. Richteg gutt Atmosphär, se hunn vun allem gespillt, al Lidder, nei Lidder, gell, an enger Kierch. Ah. Richtig gutt, Atmosphäre, voilà. düster. Wat wëlls de méi, gell? Köstlich, köstlich. voilà, dat ass, dat ass schon, dat ass schon nice. Do fällt mir och lo nach eppes an, ähm, wat hunn ech mar lo wéini geleescht? Ech hunn ähm, eng absolut Favoriteband vu mir ass äh, déi englesch Band vun äh, Reading äh, Silosis. Dat ass éischter Ah, so ja. eng, so eng, ja, dat ass so eng New Wave of British Thrash Melodic Death Metal, esou dat ass elo e grouse Begrëff, mee fir déi Leit, déi fir déi Leit, wou wou eppes kënne mat deene Begrëffer ufänken a mat der Band, déi wësse wat ech mengen, gell? Déi hunn och en e Concert opgeholl, dat war och, dat war en Augenschmaus einfach nëmmen, gell? An do sinn ech dann och gewëllt, ok, ech ënnerstëtzen dat do voll a ganz. Oder oder eng aner Méiglechkeet, ech menge jidderee weess mëttlerweil wat Patreon ass, Wanns de wëlls deng Band ënnerstëtzen, well mir hunn all e fest Akommen an déi hunn net ëmmer e fest Akommen. Wanns de e bëssen dech an der Musek auskennt, weess de dat. An dat Ganzt huet halt e Stréch duerch d'Rechnung gemeet, dann ënnerstëtz se esou gutt wéi et geet. An net alles, oder pardon, lued am beschte guer näischt Rof ouni et ze kafen. Mir hunn dat alleguerte gemeet. Ech soe ganz éierlech, ech maachen dat net méi. Bei mär gëtt just nach ok, Bandcamp, Patreon oder carrément iwwer déi official Website. Mee do, do bass de einfach, do wier, du wi, du wuess einfach an déi Roll eran a sees, ok, wann ech déi elo net ënnerstëtzen a wann vun deene keng Ahnung wivill zéngdausend Followers, d'selwecht denke wéi ech, weess de, an dann hunn se awer schonn esou eng gewësse Garantie, se ok, ech ka weider dat maachen, wat ech gär maachen. Dat ass esou e bësse wéi heimat, wa mir elo heimat mat eisem Podcast hei gesinn, dass dat eis an e, vum Gefill hier weess ech, dass eis dat Spaass mécht an dass mer do wäerten eis, eis ganz Energie an eis Zäit, esou gutt et geet, opferen, fir hei kënnen eppes ze maachen. Wa mer gesinn, dass dat gutt ukënnt, da wäerte mer sécher och net ophalen. dann da wëlls de och, da bass de och déck motivéiert fir, fir, fir méi ze maachen, gell? Also Genau, ass et bei de Bands genau, natierlech genau. net anescht, ass klar.
Ass och, mir wëllen jo och net, datt eng vun eise geliebte Bands, soen ech elo mol, iergendwann muss ophalen, wéinst eebe sou schlëmmen Zäite wéi déi momentan Ja. hunn, ne? An dofir ënnerstëtzt är Bands dobaussen, egal wéi. Och mat Merch, mat Merch kann een der Band och schonn e Gefalen maachen. A wéi de Gilles schonn erwähnt huet, Bandcamp fannt ech wierklech ganz gutt, gell, well do, vun do, wann s, wann een do eng, en Album keeft, sief et digital oder sief et, wat een den Album bestellt, geet e groussen Deel vun de Suen direkt un d'Band, ne?
Haut ass natierlech dat, ech mengen dat wäerte mer wahrscheinlech och an enger Episod e bëssen, e bësse breet trëppelen, déi lescht 10 Joer sinn ëmmer erëm Skandaler opkomm mat, mat Labels, ouni elo Nimm ze nennen. Et ass wouer, du ënnerschreiws en Deal mat engem Plattegigant, egal wien et ass, du hues Verpflichtungen an du kanns déi net ëmmer anhalen. An dat ass schued, dass dann déck oft Talent wierklech wasted ass. Et geet einfach net virun. Du bass, bon, du hänks fest, du kënns net no vir, du kënns net dohannen. An du kënns och net méi eraus. Dat ass wierklech esou, esou Das e ist da de Kontrakt mam Problem, Däiwel ja. am Fong, soen ech elo mol. An ech ähm, mengen, do wäerte mer eis och nach eng Kéier driwwer ënnerhalen. Et ass schued u sech, dass een, dass een esou wäit muss komme loossen, dass, dass vill Bands dorënner haaptsächlech leiden. Iwwerhaapt déi ganz Musekszeen, ob et elo am Metal ass oder net.
D'Musekindustrie ass schonn e richtegt batter. Batter ploe ech dann nach. Ja also déi déi Leit wou wou wëlle Musek man a professionell Musek man, voilà, bonne chance. Eppes aneschters kanns de net soen. Du kanns sou gutt si wéi s de wëlls, du kanns sou vill Leit hu wou dech wou dech ënnerstëtzen, et wäert ni duergoen. Et ass en zimlech ondankbaren Job wann s de sou kucks, gell? Genau, genau. An dann, wéi gesot, dann hues de dono nach ëmmer Haters, haters gonna hate, egal wéi. Do kënns de net dolaanscht. Do kënnt keen dolaanscht.
Do kënns de guer net dolaanscht.
Dat, dat, dat, dat, dat gehéiert dozou. Voilà.
Ech mengen, déi meescht, also ech denke mol, dass vill Museker och einfach Musek maachen, well se wëlle Musek maachen. Ne? Net fir Tonne Fans ze kréien. Ne? Ech mengen, okay, där ginn et och, déi et wéinst de Sue maachen. Ne? Awer ja. ech mengen, et sinn einfach Leit, déi wëllen hir musikalesch Botschaft no bausse bréngen. Hier Emotiounen a Gefiller dra setzen an dat dat verëffentlechen. Jo, dat dorëms geet et u sech an deem an deem Ganze, gell? Dorëms, ech mengen, dorëms da muss de Musek, ja, géing ech emol soen, ne? Dat ass net, dat ass net Top of the Pops, wou s de einfach esou, ok, ech muss elo an zwee Méint e Lidd erausbréngen, well soss. Voilà, soss ass mäi Vertrag fort, wéisst de, sou op dee Stil. Mä jo, mir schwäifen ze vill vum Thema of. Looss eis zeréck zu den interessante Saachen. Hat ech dech gefrot? Nee, ne? Wat war däin éischte Concert, Charmaine? Has du dat gesot? Ech wier engem net dran. Nee, nee, bah, dat war domols och sou, oh, ech weess et net méi genau, 2004 dorëmmer misst et gewiescht sinn. Et war elo keng Metal-Band, mä et war Incubus gewiescht am Atelier. Jo.
Äh, jo, dat war och déi éischt Kéier, wou ech och, ech war domols an der alleréischter Rei. an äh, du wat och Gilles opgaangen, wou yeah. si bis ugefaangen hun mat spillen an da fäll ech och nie vergiessen. Äh, mir hat souguer nom Konzert hat man souguer nach den äh, wat Band mir stungen ne ver do äh, relax eng Zigarette ze fëmmen an de Beem stung Band Karimon niewent eis gell. Ja, okay, das ist Autogramm so. zu gehen, so, oh, was, okay. Dann konnte ich damals nach ein Autogramm auf dem T-Shirt ja, gemacht, okay, weil cool. ich das nicht bei mir hat, ne. Äh, ja, das war schon ziemlich cool. Ich meine, Incubus ist so eine Band, äh, die zu der Zeit auch haut noch wichtig ist.
Äh, ja. Auch hier total Eegenen Stil gehaat ne? Absolut.
Mee se hun awer och zu der, zu der, ech soen emol déi, déi Wave, déi, déi Well déi do komm ass, wéi mär, Ah déi Alternative Rock, ja, déi Alternative Metal Alternative Rock, Zeen.
voilà, dat war, also ech, dat war wéi ech, wat war dat, Huitième oder esou, Neuvième, do, do Dat erëmmer, ka jo, sinn, ech sinn jo. an den Techniklycée gaang, do ass näischt Schlëmms dohannert. Ech war net besser, ne. Du waars net besser, soss hätte mer eis net kenne geléiert, gell, muss ech soen, gell. Wahrscheinlech, ja.
An, Mee dat war wierklech eng, eng, ech soen eng cool Zäit. Du has eng, eng, eng gewëssen Obligatioun fir dat, fir dat alles ze lauschteren iergendwéi. Dat ass schwéier ze erklären. Linkin Park ass do opkomm, System of a, of, of a Down war och esou op eemol ok. Déi, déi gouf et zwar du schonn, mee op eemol waren se mega krass bekannt a jidderee wollt se lauschteren an Limp Bizkit an dat Ganzt, dat war esou wierklech déi New Metal Zeen. Korn war och op eemol esou, ah jo, déi gëtt et zwar schonn, mee egal, elo si se mega bekannt. An dat war, dat war d'Ufanks, net Ufank, awer schonn een, zwee Joer am Lycée war et halt dat. Mee dat ass esou e bëssen d'Musek vun all den Leit, déi esou an den Nongzeger grouss gi sinn. Dat war esou deenen hir Ära gewiescht, mat där se ugefaangen hunn an déi Musek eranzekommen. Well ech soen, hunn éischter méi eeler Generatiounen, Metalheads, déi hunn den New Metal, mengen ech, net esou gutt emfonnt, wéi deen da bis erauskomm ass.
Trotzdeem, also wéi gesot, de Genre ass am Fong am Endeffekt haut esou gutt wéi dout, mee en ass trotzdeem erwähnenswäert, denken ech.
Ech fannen, huet eng ganz eng gewësse Generatioun do geprägt, gell? Ganz genau, ganz genau. A vläit hunn och vill Leit sech vun do einfach, sou wéi mir och, sech behaflosse gelooss a soen, ok, dat do kléngt fäin, mee ech wëll vläit e bësse méi vun deem oder e bësse méi vun deem. A sou entwéckels de dech einfach virun. A wat wat hu mer do nach vergiess? Vreck e groussen Numm, wéi konnte mer dee lo ausloossen? Slipknot, gell? Slipknot war, dat war den Hummer, wéi déi komm sinn, gell? An dat war. Deen Debutalbum, deen hat ech rop a rof gelauschtert, rop a rof, rop a rof. Do kann ech mech och erënneren. Do kann ech mech och erënneren, virdrun hues de gesot, däi Papp huet huet de Kaméidi als Kaméidi bezeechent. Meng Mamm ass ass eng Kéier och eropkomm an do ass Slipknot gelaf an natierlech, du lauschters. Generell lauschters de Metal net lues, dat geet net. Nee, dat geet net. Dat dat geet einfach net, dat gehéiert sech net, dat ass dat ass ongerecht an an schiel vis-à-vis vun vun der Musek. An dann kënnt déi dann do erop an dann esou, was dat do fir fir Gedeessems, bass du verréckt, voll de Satanismus hei esou. An dat ass vläit dann och eng Saach, wou mär dann och nach eng Kéier wëlle kloerstellen, fir déi Leit, déi hei wäerten nolauschteren, vläit guer keng Anung vum Metal hunn a wou déiselwecht Prejudices hunn, wéi eis Elteren an der Zäit zum Beispill, esou, Wéi kann een déi Kaméidi nëmme lauschteren? Jo, dass et vläit haart ass, et sinn awer genuch Botschaften dran. Et geet net ëmmer ëm Satanistebeschwörung a Blutt a Blutt a Geessekräfter schneiden. Voilà, ganz selte souguer, well. Ok, et gëtt e gewëssene Klischee an der Black Metal Zeen, mä och dat, duerfir si mer elo hei, fir dat ze revendiquéieren a fir vläit méi am Detail do anzegoen. Wéi ass zum Beispill, dat fannen ech e coolt Thema fir eventuell eng vun eisen Episoden, an dat wäert och wahrscheinlech eng ganz Episod laang daueren, leider fir Iech, deet eis leed, Mir wäerten ganz vill iwwer iwwer déi haaptsächlech déi norwegesch Black Metal Zeen schwätzen. Oh ja, déi, mein, déi leider, déi leider wann ech esou ka soen, déi wäertet nemmi sou ginn. Mee se huet awer hir Spueren an der genereller Metalwelt hannerlooss an ähm, ganz vill opgemeet fir aner Artisten.
Spuren opgemacht ja. ich mengen de Black Metal och van all true Black Metal Puristen so en 10 wär dout Ech fan dat das absolut net wou an sie huet weiterentwickelt äh, sie as op anderen eben ja, ich mein, Post Black Metal an Shoegaze an alles gell? Ja kenne so se gëtt et nëmi se werdet nimi so ginn wie et demols ëm 94 so war. Jo, dat net.
Dat net. Also, dat wäert ni méi virkommen. Mee voilà, dass, wéi s du sees, sou huet schonn hir Friichten hannerlooss, gell? Dat stëmmt. Jo.
Naja, ech mengen, mir kënnen do roueg, also ech géif soen, et wär ganz flott, wa mer iwwer all eenzele Jean eng grouss Diskussioun géife féieren, och wéi et zustane komm ass. Mä ech fannen et ëmmer ganz interessant, ech si momentan och amgaangen, e Buch ze liesen iwwer iwwer Black Metal wéi d'Zeen zum Stane komm ass ne bon mhm. an sech kennen ech Geschicht ne mir heiers da gen nach immens immens detailiert ne an da immens spannend wie se kucks wie so Jean äh, zu Stane kënnt ne ja. weiter entwickelt den steht mechtens also von dem wat lo wees ähm, steht oft einfach aus dem aus dem neicht so muss so natürlich höchst gewëssene background du Mee et passéiert dann einfach eppes an du kanns dat net erklären. Dat ass wéi wann s de géings e Lidd schreiwen. Ech maachen elo selwer och e bësse Musek, ech si elo keen Songwriter oder esou, mee wann s de e gewëssene Riff bémol esou selwer entdecks, ass et esou, Ohh, gäil Schäiss! An da wëlls de et weidermaachen an dann developpéiers de et esou, esou schnell. An dat kann och dann ganz schnell zu enger Genre-Explosioun kommen, esou wéi et beim Black Metal war. Natierlech, déi ass elo ni e bësse spéit. duerch ganz Europa gaang, well zu där Zäit war et wierklech just an Norwegen an an deenen nördleche Länner, Schweden, alles, wou dat esou opkomm ass. A mir perséinlech, ech sinn eréischt vill méi spéit domat a Kontakt komm. Ja, an ech nach méi spéit. An du nach méi spéit. An du bass nach méi fanatesch elo wéi ech dodran. Dat ass scho, scho, scho verréckt. Well mir hunn allen zwee esou e bëssen eis, eis, ech soe mol, eis Stäerkte vu Genren an eis Schwächten. Wann ech elo kéint de Pit froen, wat, wat, ech denken, Obwuel s de nach net laang an der ganzer Black Metal Zeen elo do ënnerwee bass, kéint ech awer scho behaapten, dass dat eng vun dengen absolute Stäerkten ass, wee sech do, wou sech do gutt auskennt a wou och ka ganz vill vläit e bësse méi onbekannte Bands recommandéieren. Ech hat och einfach vill ze zielen driwwer, nach ganz vill ze zielen. Absolut, dat denken ech och. Mir wëllen elo net nëmmen e Black Metal Sender hei maachen. Dach komm mir maachen dat. Mir dierfen dat einfach elo ëm. Aus Kaméidi gëtt. Schwaarze Kaméidi. Schwaarze Kaméidi, voilà, do hu mer et. An schwaarze Kaméidi däerf och just esou gelauschtert ginn, wéi s du däi Kaffi drénks. Dat ass schwaarz. Ja, genau. Okay. Dat ass schi schwaarz, wéi eis Séilen. Wéi eis Séilen an wéi. Äh, wat hunn ech nach? Ja. Meng, meng Kleeder.
95 Prozent vu mengem Gezei. Genau. Ass och schwaarz, dat ass wonnerschéin. Ass déi schéinste Faarf, déi et gëtt. Äh, ja. Aus, aus, Schluss, mir kënnen ophalen. Mir hunn alles gesot, wat ze soen ass. Voilà, voilà.
Gëtt just nach Blätter gemaach. Äddi, Äddi, merci. Äh, mir héieren eis nächst Woch esou an deem Stil.
Nee, ech meng, mir hunn jo wierklech genuch ze zielen iwwer Verschiddenes, iwwer alles, ne? Jo, absolut.
A wann ech elo grad esou op d'Zäit kucken, mengen ech, datt mer och sou lues en Wrap maachen an datt mer soen, okay, dëst war et elo mol esou e bësse vun eis an deem, an deem éischte bësse vun eis gezielt, e bësse vun eise Virlieften, wat mer esou erlieft hunn bis elo. Dir wäert nach vill, vill méi vun eis héieren. Bis dohin wënschen ech mol, jo. Schéinen Owend, well et ass Owend, egal wou der sidd op der Welt, mee hei ass et Owend an dofir soen ech schéinen Owend a bis deemnächst da, géing ech soen, Pit, ne? Jo, mä wéi gesot, d'Leit wësse jo elo e bëssen, wat mer wëlle maachen, op wéi eng Aart a Weis mer se wëlle folteren a wa se da deemnächst gär wëllen dobäi sinn, sinn se gäre wëllkomm, ne? Folteren kléngt ëmmer gutt.